zvikanzi a kwatiwa a izvi hazvisi mubhaibheri aku kwebhaibhilini loko ndini ndiri kufunga izvi mina hiko ngeke ngizicabanga lakhona zvikanzi nyaya yangu mukoma kuthiwa indaba yami bhuti munhu wamwari ndashungurudzwa nana tobiya mina sendihlukuluzwe ngabotobiya haana kuziva kuti waari kutotaura naye akwazanga ukuthi lo akhuluma akatotengwa nawo kudhara nana tobiya uthengwe kudala ngotobiyo muwismaziva wekutaurira nyaya dzako umuntu wokutshela iindaba zakho Shemaya asimuka munyika yedu yeZimbabwe. Kushemaya usepake melizwe ndakite Vaporofita venhema vari kusumuka vana vamwa. Abaprofeti vamanga vapa. Vana Shemaya vanoziva kuti kune mawisma ana kuroorwa. O Shemaya vana kwazi kuti kuna mawisma. Saka vanotaura zvinoenderana nemi munoda kuwanikwa. Akhuluma kupezwa. Kuti come all you who are not married. Kuti ozani. Mobva manzi bata murume wako. Vabindoda yako inongatatwanga. Itai I receive.

ndakati ndawerenga bhuku renhoroondo yefm ngathi ngibalimpinci imbhali ye-fm pandakatanga kuriverenga ndaka- ndaitsvaga mazita evanhukadzi

Chechi ino inoporofita. Ichechi leya Chechi ino porofita. inorapa varwere. Yelapa Chechi ino vakudayo. inorapa vane maronda. Yelapa vana Nhoroondo inoti vakudayo. navangezi vakapora. Kutanga Vanamatirwa navabatsirwa navasharuka vapona. vemuchechi ino. Vethandazelo Vaiva navadala nekenza nevadala. yakapora. Vanekenza vapona. Vanamatirwa imo musvondo ino. Beni khulekela kuyena lisonto. hanzi hee havandioni zvakanaka abangiboni kahle unoda kuonekwa zvakanaka uri tv uya ufuna ukubonakala kuhle uyi tv tv zve ndo yamunotinyatsogadzikai zvakanaka so itv yoita akeniimise kana kahle dziri dzedu vamwe mawismo dzine dzichiti edzinoina ezamanyamawisimozichimborova-rova kuti iite zvakanaka ndava zifuni kuchava chava kakati rega kufarira kuonekwa zvakanaka navanhufarira kuonekwa zvakanaka najesuitaamenisatanaboekaitaamenisatanaboeka wabva waimba rwiyo zvaringana zvaringana wasikana

Ndikarangarirwa nababa Ndinoda kurangarirwa nene

tiri kubatsira mawismo lapasisizana haikona kuda namawisimo kurangarirwa navanhu ungafuni ukukhunjulwa ngabantu nehemiya unehemiya ndobva aona kuti dzataura shema edzi wabona ukuthi ozokhulunywa ngushemaya lokhu hongu muprofita yebo ngumprofethi asi izvi zvinhu izvi pane kodwa zvaitika kulokhu kule nto esiyenzakele ekongara ane spirits

Ushemaete ah. Pane vari kuti ah muri kuda kuti ndipere ndiparidze kusvika mangwana. Kuna vati ah ndifuna chuma ile kuze kufike kusasa. Zvikanzi na Shemaya. Watu wangu Shemaya. Uya tipinde mutemberi. Woza singene temberi. Mukati macho chaimo. Pakati pakati. Tizvivharire imomo. Tizvivharire pakati. Nokuti vanoda kukura. Ngoba vafuna kukubulala.

mwana ari kuchikoro umntana usesikolo anobhadhara marii bhadhara malini unongotaurawo uchiziva kuti mwoyo havadiba aupanga kuti ha doko zvikanzi nanehemiya watangu nehemiya munhu akaita seni umuto njengami angatiza here angabalekaari parutivi pako kuti munhu akaita sewe angatiza here sangano wamakongara hatitize zvekumhanya asienzo kokugijima ndofarira murume anonzi shaka nyathokozeli ndoda kuta ngushaka shaka the zulu uchaka the zulu munozoti vafundisa havana kudzidza lito abafundisa abafundanga in 77 elangeni geo code nandi

ita ameni satani asvotwe ita ameni satani asvotwe pane zvinofanirwa kutiza shamwari dzako pfambi dzinofanirwa kungoona kuti hapachasvikike abangani vako isifeve kumele zimuzita rajesu ameni yegamani kajesu

chiiko chakaita kuti shaka aite ekongara wina kwezi uchaka wava ngumnqobi chirungu chinoti iskiwa asithi shaka introduced new methods of warfare wafaka indlela ezintsha zokuintrodusa mamwe marwiro matsha waintrodusa ezinye indlela zokulo uri uthi iwe akutshelo seduze la uthi wena Mbatei vasingadi kubatwa ivo vakaita seko vasina varume. Ukowe mbambe kati wenze njani? Uti ekongara haangoiti zvakajairirwa navanhu. Unqobika yezvo kujaira nguva dzisina kujairika. Uthandaza anopa zvisina kujairika kuti mawismo anopa. Kuti mawismo ayapa.

pane wauri kutoonaka izvozvo ukonombonayo so achigaya testimony yacho ekhumbula ngobufakazi bakhoangu ndoda atenda mwari nawo ndiri muisma mina mfuna ukuba unkulunkulu ngobaasi mari ah, mwari vari kwawo kodwa unkulunkulu ukhona nokuthini ngirikini ngoba uzibani bani yekera

hazvifanirwi kungosiririsa chete akumelanga kuzvisusizi kuphela chero zvawakaita chingozvitaura kuti vamwe noma vatendeuke wakwenzayo khulumu kuze abanye nokuti baphendukela tine vamwe vari kutofunga kuenda kubhawa ipapa ngoba bakhona abanye abacabanga uyebhawa saka vanoda khona kuudzwa kuti takabva neko bafuna ukutshela Kumunga ukuthi mina hakuna ngake ipha. ngafika khona chipfambi chine Marketability muchinayo imi. Nai mainini wari kufunga kuenda kubhawa imi ndokunhonga imi. Wanofunika vangu yebhanya kudhoma. Iri nguva yamakakura kwaimbwa chitekete. Kwakukuda bonkula kwakuchatenu chitekete. Izvinozvi kwakunzi. Tiri kubvira kudarika moto Gore rino muchagona maclarks nhai mainini? Ndisakwanisa inkonoko mainini. Farira nzvimbo inoenderana newe. Thokozela indawo ehambelana nawe.

haikona kufarira kunonzi mai mwana muri avocado munenge dherira uye jabulani kuti amai mulingu avocado ungati ngudhelila mwari ngawatibatsire ameni unkulunkulu ngasisize wouya zvako muno ubuye lapha

risiri rezera renyu ubaba seceleni kwakuti bhawa aiseyo yesaizi yako haleluya mawismo ameni munhu akaita sewe haatizi nhamo

ushama anoti hesu uti hesu kusvika rini kuze kuve nini tichirimira vamwe vanhu tichilelimela abanye abantu kusvika rini kuze kuve nini vachingouya vachikohwa vevuya vevuna akati this time munonyepa wati katesindile amanga

abanye beti ungamira kudefenda chifundisi ibasa here umawadifendi umfundisi woti ngumsebenzi ndakadanwa uthi ngabizwa akandidana ndiye ari kuita kuti ndimire oyibizanga yesu chero ukuthi uchiona zvisina value unomubona uchiti nyemba dzine kwalabhani value yei idumba nyemba dzacho ndedzangu idumba zakhona ngezami ita ameni satana bweka wothi ameni usatana ita ameni bhwekane satana bweka ameni usatana bhwekane mira pamukaha udefende cheche yako

ndikati muri kunyatsondiona zvakanaka ngathi uyambonaka kahle ndiri mugadi here ngingumgadeli mwedzi wapera kunouya 400 and chakuti nge uminyanga iphela kubuya 400 and something ipapo pane funeral cover khonapho kule funeral cover pane medical cover kule medical cover imunoita nezveizviya wena wenza ngokwani zvikanzi inini nxa ngini inini hayi regera kungotarira yekela ukuphonga ukhangela

kumusoro womukono munyopesuobata ripotibambi ripoti munhu akaita seni hatize mutojangamika unofa wenongaonganelisiyoudofo sori ayaya sori waruza timoni reudofo sori ayaya sori waruza

muzita rajesu yegama likajesu bhaibheri shoko ramwari rinoti kana wangoti handitizi ibhaibheri liti ungatangi valenge watodenha musharuyabusuqala umdala hanzi akauraya vanhu kuti wabulala vanhu ari one ari ega ari serious eyedwe serious makoronyera akadongorera ari mugomo amasikoronyera khangelese entabeni yakaparidzwa nababa pano yake yatshunyelwa ngubaba la kana uri ekongara nxa ungumnqobi muimbi wekwedu akaimba muhimu akati mwari muri nhoo yedu hatidzitye hondo dzedu nokuti dzose dzinokundwakana dzakundwa dzigouya nokufara ineere vamweni vakakureva vakazodzoka vachitaura kuti takambokurevai vake vabuya vave kunyeya kuti saka sakunyeya

makadii kuenda kusouth africa wakaenda nani kuya south africa bondi tiri muno

ndinomuona niyabona kuti akangofanana ukuthi uyafana unozosiyiwa zvake nokuti uyu mwanakomana wamwari jesu uchiyana nje ngokuti le indodana ivo kankulunkulu jesu jesu kristu pachezvavo yena ujesu kristu qobo vakati munhu akaita seni hatisi wathi umuntu onjengami kabaleki ndobva wati ngaku